Tuhin LADC kan CEM Povi Zirsang inn ah tonbiaruahnak vaurong team in kan nei. Le caan ṭha caan sunglawi in kan pek ruangah tampi kan i lawm. Kannih zong hi tuhin Pu Va Ṭhi Lei na van ra i, i tuni ah uh, kanmah zong i kan unau uh, Bangladesh ṭang i van zaammi kha i tonnak hna kan va nei le tuzaan ah hin i khawthlanglei ṭang in kan tlung dih hna. Tuah zong kan pupa zong hi nizaan ah zong i khawthlanglei a ra ve i kan ba ngai kan mui zong sinpi lo men la sinat le khan a kan zohtu vialte theithianap tangpi rak kan nei u Caanṭha bak tuzaan hin golden chance bak kan nei. Uh, kan po nih caanṭha caan sunglawi na kan pek ruangah lunglawmnak tampi bawipa min in kan in chim. Le kha siseh tu hin keimah pumpak nih be halnak tom pante ka nei lai. Le adang kha cu puvan nih a hal lai. Cu ka pu an zon hla ko la mu. Nang cu introduction pek zong na hau lo. Longtlai hawi LADC bawi si. Hiti i Bangladesh i tu i buaibainak an ton ah hin LADC cozah tangin siseh zeitin dah bawmhnak hin an pek ve cang. Ah kanmah zong ka a hmunhma cun kan va kal ve le nan nangmah he zong nizan ah kan i tong. le khakha nan bawmhnak tete kha tlawmpal na kan ṭhen kho hnga maw? Ne kan unau bawm ho an ram a buai bang ah raltlan angah an no thu a ṭan tir khan LADC angah sorkar angah an ṭet rup rup hi a rem lo na lai awm ah.

Khun inn ah a car kan sten inn ah min kan pel dan a dir in kan si mei ang cu kan tia. Tutiang cun ah, ruahmannak cu kan kal pui a hun kal tawk ah cun sorkar ang an ket dup rup a rem lo na lai um avang in remcang kan hmuang in

A tir a buainak an neih ṭan tir ahkhan an virlai pawl teinen pawl ka inn ahhin kan in kawm tuah. Mihring eng zat vel nge nih tunah KNA an ti Kuki Chin National an tiam a ni. Khung an bel khawm khuan a population ah mi nuai thum chuang kan ngen tiah a bawm hrimhrim ahcun an tam em em lem lo ah Cu ngo zong zong cu raltlan ang ah an lo cuai tu ah kan ngai lem lo a. Lo nih dawn ta ang ni cuai ni ee. Tini hi sawrkar kan nih kan han in ti rual in cutiang ah ruam an han siam a. Ah, sum le pai ti han ti vak vak thei kan ni chuang lo a. Tun kan din hmunah pawh hian thisen cu tui hai na chah zawk e.

Tuhian nge zir lo a nang nge keimah nge tunge poi maw? Cun in engavang nge i kan ram le kan hnam keimah nih huang ah an lo tlan ta a i engatinge keimah nih uai le ah kan kan khung theih loh? Tunge poi maw? Cun itah khan in tunge ti dik lo zaw khang kha khawngaih tekin i ngaih dan toh timi na hrilh. A ti dik lo zaw kan ti ah annih hi an ti dik lo ve.

Ko se zo man ka se lo ka question ka har deuh mai thei mo i ka zo na kha i ka lo zo dik lo mai thei cha i kan unau ral tlan te hian in engkong hinge zo zok se dikang chang ti kha nangma i rilru i kami kan no se zo

a dik lo bang, an umnak area ah NGO nih poi NGO lian berbuai umbrella hnuai a kan ainin tulu thiam tur a ni. Cu cu hun lo kal tur a kan in enkawl tho zel na pawh an ta na tha tur zawk ah ka ngai. Tutiang rilru cu nei lo se, tutiang a ni lo chuan a tha lo bang. Helai hi cu an fimkur ngai in ka hria. Aa dik lem e. Ole i tikanin i pu pu Vikeling hian Australia lam atang hianin i zawhna te pawh a nei ve duang a, atan hun kan han pe ve leng e. Siseh, ka pu zahan ah khan lampi ah khin kan van i tong le. Ah, zau tak in na ka welcome le kai lawm tuk. Se kai lawm tuk. I zahan i Lampi kan i tonnak hi bia na ka ruahmi ah khan na thinlung dih tak in na chimmi a um tiin ka hmuh. Cucu nihin ni ah khuachak i Laimi le hika i Lawngtlai i Laimi kan i pehtlaihnak kong te ah khan mah kha khan a si tiin ka hmuh i Zahan zaan zong khin keimah nih ka chimmi cu nanmah bantuk in ka si ve ko tiah khin keimah zawn nih khin ka chim i mahka zawn tak ah khan khuachak lei khuachak lei khuathlang khuachak ti cu a nemnak va si ko la mu kha ca ko ne an ruah thiam ko lai kha bantuk ah khan Kanmah atu ram thumnak a ummi Laimi pawl nih kan hmuh fian khawhnak ding ahhin biaruahnak kan ummi um si ahcun kan ruah lo ti kha ka duh. Kan public dihlak mu zaangfahnak tein kan chim piak ko. Na lung kha dihlak tein chim ko. I thinlung a um kha Mizo ṭang in soi top mai ruah. Ne, i zohnak chungcang ahcun le hun ṭha tak mun pe ah

He harchan ah an ton ve te hi eng tiar ei nge an i nawn kan hre lo va. Remna kong zo in an kal thut thei a hun rei rok ko buai na hi ala om thei tho bok a buai na om tu rang zong in thu han soi ta ni la

Rong mei om tuan rong hi an in ti rawh tiang deuh khan helai an om ani tuan helai mi te na an laka pei thi na kan ning chu kan society a mo ko hrana pawh ni se NGO lama pawh ni se mo pur na ka ne ni nei tu thin lung ka pu ve tur ani ti ngai tuan te min nei pi se

cung i nih hika in ah mah Lai district ah Lai ah kan sinak te theithiam loin khi mar deuh hei ti i artist lei kan si zongah zei bantuk kan si zongah mar deuh van kawh auhnak khi bantuk van zohnak te ah khan na siarem lonak te kha na van langhter i ti. Keimah zong nih ka chimmi cu nanmah bantuk ka si ko ti khan ka thim zahan zaan ah khan mu. Khakha hi cu kan ruah awk a si ko timi ramthumnak i kanmah Laimi sin zong kei cu a dirtu ka si. Le makha zawn te ah khan hi tiang a si ahcun kan kut kan i ṭawl lai. Nia, nizaan ah kalkawng a kan in tawh ah khan

In unaute, a Mizoram an nih maw, Lai District an nih maw, in ron panh ah ralmuang zawk in kan um ang cu kan ti lai in Bangladesh atang in tutiang harsat na buk chuan min han nang leh ta a. An ni hi chu tun hnai mai a nih rualin Burma lam, Myanmar lam atang ro chuan hun kal hun rei deuh to te pawh a nih na lai a um a. Tichuan anmahni

rilru nat na ti zong in sueng aw. Cu mi a van tuan an lak kha thilṭha kan tih tumnak hi thulh kan tum chuang lo ve. Amaherawhcu, kan inn kar ah thawhu na ṭha zawk um tein a tur a tam. Hitiang zong hian thil kal fel a ṭha lawmmi ti duhthawhnak vang ah nizan a kalkung ah khan sui kha kan i ah. Zainah pawh hi kan sui nawn leh duh. Atu

Cutiang an i lo cun kan uai le nih hin kan lo kuangkua ve taw rih mei a nge timi si. Uai le ber ah an ngawih tlat cun vahoinah khua hranghrang ah kan unau um te ralkap um te tan hin a bangbo thlak le tuk tawn, a khuahuan thlak le tuk tawn. Cutiang cu an i a vang in hei kan unau teilian ṭam te USA lam le A cung a pawl hranghrang te cun theitawp in a chuah. Tanpuina pawl tam tak in ti tawh a ni ti kan hrih a kan lawm em em mai a. Keimah ni lamah pawh a an ni lam an che lawm le tia thlamuang taka kan lo awm hun lai pawh i awm. Hun tira khan kohhran hruaitu te CBT, USA kan ti le henglai pu Reverend Laung te Hau ka room an lo kal pawh in thil ti na kong tin reng ah hian a channel ah tunge kan hman ang tiin min zawt a uai le hi hman ni ro se ka ti a ma se uai le hi chuang si lo ba helai hi chu a ku lo kan uai le hi a kan engkim kan chiat kan thatam si central oi le kha tiro oh min sin hlom tu an ni si a tu bang chuan Hlahhlehman ruah ah kan hman thiam lo, a channel ah kan hman thiam lo ti kha kan soi duh deuh a. Amaherawhchu kan kut hi kan kongkua thlat dawn kan ralpang dawn e tiang zong kan chuan kan ralpang thei lo kan ti rel dawn tho. Entin nge mi rilṭa ma cu kan in reng thei ang. Mo mi tui hal la cu entin nge kan in reng thei ang. Kan unaute an nih tlat avangin Amah erawh cu hnunhrei zaw kal tura kan i ngai nih cun anmah nih ṭanpui tura kohhran ang cuang Australia nih emaw USA nih emaw NGO emaw khami lam a ke pen te khi chuan ngaihtuah na thar lo hmang te seh ti kha ka soi duh a ni. Zawhnak si lo in ti zahan in biak na ruahmi ah khan Wayale in kan kut kan sil, uh, kan kut kan ṭawl la ti tiang in ruahnak kan nei timi kha nu kan chim tikah khan uh, keimah te ka i ruahmi ahcun kanmah le kanmah karah kan kut sil hi fai tawk in kan sil a ngem? thiang tuk in maw kan kan ṭawl lai cuang kan sil ning cu kha cu ka lo chang te ang khalai kan tu ni an nikin kan China kan rilrum nat na te hi emo ngai dan in an lo na te hi um ma se chu mi awang a tuar tu te ka hlam thia tur kan ni lo ve

Nitin a ka soi tawn khan an unau ten ni miau ah kan ral bang thei lo kan ti zel tho bang amaherawh cu kan ti zel na kong ah khan annih cu voluntary ah thil ti an nih avangin cumi an in pekna te pawh cu Cawimawi ah kan za sak a ngai ni e ti kha tatum ber an zo te. Marsi ka te mo. Tu zan ah kan zomi kan bia a ngai mi vialte nih atu ka pu i a chim mi vialte kan fiang dih lai. Zan ah kan khualtlawnnak lam ah zan ah kan i tong. A chim. A chim i a um tudan ka zoh ah hin ka fiang. A feeling hi ka fiang bak. Cun zahan zaan ah khan cun ka pu mu ah, ka ke bak ka cik ṭhap. Step bak. Mm, ka cik ṭhap. Cucu zeidah a si ti ah cu, ah, kan upat na kalnak lam kha na hnun ka van zulh tikah keimah hi mino deuh ka si nain te ka ba tuk. Mah ah khan nangmah bak na kal. Na hi pasal rian, hi hruaitu rian timi ka fiang. Kan van i ton tikah khan na kalnak khan ka ka hong le maw. Mah khan respect ka pek bak. Nehnu van zulh ah Mm, na nih hnu ka van zulh. Chiah ka pu pei mah a- kal hi kei hi tluk i keimah hmanh ka ba ka timi ka pu hmanh pei kal he timi kha ka van ruah tikah khan ti kan upat bak zahan zan kan i ton nakin ka ke ka chip thap Australia president he kan i ton nak kha bantuk hin ka um bal lo se zahan ka chu se kai lok tak tak se chun zahani bian na chim ning na feeling kha ka feel khawh ve. Cucu nihin ni ahhin a kan zohtu vialte zong nih ramthumnak ummi kan miphun kan Laimi pawl zong nih ruah kan hau. Thil cu inn paca a um.

Lairami cu Christian Baptist Kohhran ho cu Biakinn thlen an chim a ti. Khuadang ah ti pawh cutiang cu an ruam hmanh ah an kalpui a ni. I cutiang ah an mei a khah. Ka voi khat ngaihtuahna chuan a kohhran ti tur an ni dawn em ni te pawh ka ti hman a ni. A chan cu

Helai ah um ho kohhran an ngei maw NGO lam paoh hi an ni ve. Anmahni ah an riah le an nin ah a kohhran Pathian an biaknak paoh annih an khan biaruah seh, puai an ti lo a ni ti kha

tak kan nei hi kan i miak bak kan ti kanmah vaarong tim hi. Cunin anih zong nih caan ṭha tu an kan pek ruangah tampi kan i lawm. Chim ding tampi kan nei ko, sinate khan khi a kan chim tuk khin cunin khi asi lo tiang in kan chim lai ti hna kan phang. Kha ti khan kan thei thiam ulaw tu kan caan donghnak taktak ah khan kan kan pu aa nih hin i Lairam le ram chung in siseh, ram leng in siseh, a van raami siseh, hong ra ding siseh makha sinah khan zeitindah i kha biaṭha siseh biaṭha lo siseh zei paoh kha siseh na biachim duhmi hrimhrim kha anmah hrangah khan i i bia na chim duhmi kha biacah na duhmi kha na caan zeizah paoh kha chim ko caan in pe kha. Wel ka lawm hle mai.

min dirhtir dai nan nih avangin eh na kaa hi kan thawk zel dawn ani ram chung a mi pawhin kan thawk dawn na ram pawn a mi tanga Australia ni maw USA ni maw Canada Norway lam pawh ni che India ram le hmun dang dang kan unau um te pawl anga

A ram pum huap, inn a pawl kan nei, NGO kan nei ang cu teh, a hi hman hramhram mi si. Cu mi ahcun nangmah nih ṭanpuitu organisation hranghrang, committee hranghrang pawl in hming, kan hming a ṭha ang. A mawi ang. Tin, kan ṭanpui duh a teh, kan ṭanpui a teh pawh in kan ṭanpuina thilti kha a ni na takin An dong ang. An hmu ang a. Ti kha ka soi duh ani. Cu tiang ani lo va. Helai ah hin mi le vanṭes la in thil a ti thei lai om. Cu ngah chuan lo fimkhur te u ka ti ni.

Kan focus hi ralzaam an nih avang hian cu mi teta nan hna kan thawn ah hian i fimkhur tlang ang u. Tutiang rilru cu lo nei tu u. In tha le sungsung le pa in lo sen to zong zong kha a luang ral lovang. E,

Pathian in tlerhruhlang cu a ti kha thinlung in hrereng ila, thil ṭha ti lungning lo u la tiin kan sawm nu cu ni e. Hmun ṭha tak min pe ah Vaurang in cungah pawh lawmthu ka thinlung takin ka suai a, ku van a pawh rih.

Pathian darah dam na tatak i mei zel dawn ne aw. Kan om tuk. Marsimo, chikhat te atu ka pu a chimmi te kha kan dihlak in kan fian awk ah ah kan fian ko lai bu ah khan fian chin ka duh. Nihin ah kan ralzaam kong ah pakhat le pakhat kan i bawmhnak kong ah ram thumnak in khoika khoika hmun paoh zong siseh a hmun le a ka te a thlau si ti kha ka pu nih a chim duhnak in ka ruat. Okay. Cun Mizoram ah Mizoram ah kan um. Mizoram ah cun YMA kan um. YLA kan um. Kan umnak hmun cio te ah a hmun le hma te ah hin bawmhnak zong hi kal ko seh. Dik seh. Dik seh. Mizoram kan um si ahcun YMA ah bawmhnak hi kal ko seh law Lairam i kan um si ahcun Wei le ah kal ko seh. Makhakha Makhakha ram thumnak ummi zong nih kan ruah awk si, kan hngalh awk zong a si. Cucu ka pu i chimmi hi ka ka bawmh ka si loin kan zapi tein mu ram thumnak ummi nih kan fian khawhnak hna ah khan macucu van langhter kha ka van duhmi si. Si. Okay kha NADC Lai District Council i kan pupa kan bawi cemmi biachimmi hna kha ram thumnak ummi siseh kanmah Lai District ummi siseh i ralzaammi siseh ralzaam lomi zong siseh kan lungah fiang te i thei dih hna usih kanmah le kan sinak in i fiang hna usih khakha kan dam na ding si amen cio kha kan i zuam hna lai mu Cunin Lai district kan um ahcun Laimi kan si ti kha i thei hna usih. Mizoram kan um ahcun Mizo nunphung kha kan kan cawn ding si ko. Le Lai district na um cun Laimi nunphung kha nai cawn ding a si. Le khakha kan umnak kan hmunhma azir khan kan um ding si ko ti kha i fiang chinchin hna usih kan pa le kan pu le ni a kan chimh mi te kha zangfahnak tein kha kha amen cio hna usih tiin a kan zohtu vialte nan dihlak te in kan in sawm hna okay kha si se vaurong zun thil a kan zohtu vialte nan dihlak tein bible